Тамашачылар, кадерле дуслар, менә ерак араларны якын итеп дусларын килү, ул инде бик тә шатлыклы, юбилей кич көннәрендә бигрәк тә. Менә Рим Кәлимуллин тумышы буенча ул Башкортстаннан, аны бик яхшы беләбез, гомумән, әйбәт егет. Хөрмәтле дуслар, менә исемнәр, нинди матур исемнәр бар, Рим, Рим, име? Рим. Атлас. Илназ. Илназ. Илназ, илнең назы, яме, илнең назы, Илназы чыннан да илнең назы була алды. Ул үзенең юлын тапты, тамашачысын тапты, җырларын тапты, сәхнәне тапты һәм илнең назы булды. Хөрмәтле дуслар, сезнең белән барыгызны да исемнәрегезне сорап чыгар идем инде. Исемегез ничек дип, хөрмәтле дуслар? Сез шул хәле күп килгәнсез бүген, бу мөмкин эш түгел. Ә без гадәттә кешеләр белән танышканда, исемең ничек дип сорыйбыз. Ә җавапларда,

Вильсон, Никсон, Рудольф дисеңме, һичьюгы Роберт, Мальберт дисеңме, әле хәтта Шурик, Альшарик дигәннәре дә безнең акылны саташтырып, үзләренә соклану хисе уяталар иде. Әти-әниләре зуррак җирдә эшләгәннәр, балаларының исемнәренә Ленин, Маркс, Энгельс, рево люция дигән изге сүзләрен дә кушып, безне янә биек соклану биеклегенә мендерәләр иде. Ә без, Рәшитләр, Рәисләр, Илназлар, Фазыллар, үзебезчә сөйләшә-сөйләшә, татар классында укып килдек. Ә энгельләр, ревоислар, люцияләр татарча укымыйлар иде. Революция исемнәрен татарчага яраклаштырып бер егеткә Вәликасыйм дип исем куштылар. Ул Вылыкысым булып чыкты. Шулай бер вакытны Татарстан Республикасының Актаныш районына барып чыгарга туры килде. Вәт исемнәр анда ичмасам! Вилләр, Зилләр, Ленарлар бер якта торып торсын. Флүн.

Мәдәният йортында эшли Актанышта Робсон Мусин. Робсон, Таксон, Максон. Хакимият башлыгының исеме Энгель. Мельс, Феликс, Маузер, Кипарис. Прокурор. Гаҗәеп исем тезмәләре, культиватор, инкубатор, шуның шикелле дөбер шатыр. Шушы төбәктә яшәүче бер танышымның исеме Завгар исемле. Кем кушкандыр инде аңа бу исемне? Гараж мөдире. Заведующий гаражом дигән сүз бит бу. Ә улы рафинад, ягъни чистартылган шикәр. Җир шарының иң кәттә исемнәре җыелган Актанышта әле ниндиләр генә! Джон, анда, Америка. Луис, Көньяк Америка исеме шулай ук Актанышта. Инде Европага күчәбез. Долорес Ибаррури исемен дә алар кушкан. Безнең Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә бер Актаныш кызы эшләде, алып та барды, җырлады да, Далари исемле, шулай ук Актаныш кызы. Азиянең Индиралары да анда, Һиндистаннан күбрәк. Африка гына читтә калмасын дип, коммунистлар вакытында кайберәүләр балаларына Патрис дип исем куштылар, чөнки Лумумба сүзен әйтергә актанышлыларга уңайсызрак иде. Австралиядә җүнле исем таба алмагач, кайбер акыллы башларның кызлары Көнгерәгә әверелделәр. Биш континент исемнәре генә җитмәгәч, адәми зат яшәми торган Арктика һәм Антарактидадан да кеше исемнәре эзли башладылар. Олень белән Тулинны татарчалаштырып, Алинә һәм Тулинә дигән исемнәр модага кереп китте. Җир шары бетте, киттеләр шуннан Марс белән Венерага. Ә Кояш Тимбекованың Актаныштан булмавы күпләрнең эчен пошырды. Бөек торгынлык елларының олы гигантлары үсеп чыккан чорда безнең күрше малае КАМАЗның атасы Белаз исемле иде. Ул машинага тапталып үлде. Ярамады микән яңа Билал гына булып йөрсә? Хәзер кабинеты ишегенә зур хәрефләр белән Камаз Билазович Уазов дип язып куйганнар. Актаныштан гайре тагын кемнең кайда һәм кайчан ишеткәне бар шундый исемнәрне, Нурбаян, Баян гармуннарны, Лимон, Әфлисуннарны ашау эчү, күңел ачу әйберләрен, кычытмаган чирне кашыта торган экземалар һәм дезземалар. Безнең күршедә бер Беларис яшәде, без аны Беларус дип тракторга ошатып йөри идек. Тагын берсе Дәварис абый килеп йөрде, без аны Дуварис абый дидек. Беларис, Беларус дигәннән, дуслар, ә нигә соң әле безгә яңа туган сабый балаларга юл атамалары белән шәп исемнәр кушмаска? Мәсәлән, асфальт, тротуар, бордюр, сквер. Марс Венера исеме кушканнар, а Сатурннар, Нептуннар, Плутоннар юк. Йорт җиһазларын да онытмаска иде безгә, кадерле тамашачылар. Мәсәлән, унитаз. Азат азот исеме янына кислород, водород, денатуратларын да өстәсәң була. Күптән түгел Актанышта бер танышымның улы өйләнде. Исеме Фердинанд. Ә килен, килен дә тегенди мондый гына түгел, Аэлита. Уйлап карагыз әле, дуслар, ничек инде шушы гаиләдә Илназ? Яки Хәсән, Мөхәммәт яки Миңлегөл туарга мөмкин. Юк, бу берничек тә була алмый. Безнеке шикелле гади татар исемнәре дә бу яшьләрне канәгатьләндермиячәк. Проблема, нинди исем кушарга? Ни өчен Габдулла Тукайлы, Салих Сәйдәшле, Муса Җәлилле бөек татар халкында яңак чире флүс бар, ә Трахома Габдрахманова юк? Ангина Робертовна да шәп яңгырый. Әле күптән түгел генә мин Омскида гастрольдә булдым. Шунда концерттан соң минем янга бер татар журналисты хатын-кыз керде. Улымның, ди, Илдарның, ди, кызы туды, ди. Эй, мин әйтәм, бик әйбәт булган, бәхете белән, сәламәтлеге белән тусын ул кыз бала. Кем дип куштыгыз, мин әйтәм, ул кыз балага? Дана дип куштык, ди. Аппау, мәйтәм, Дана! Мин әйтәм, татарчарак кушарга яханым, дана бит, маймыл исеме ул. Сез бит маймыл исеме кушкансыз. Дана дип түгел, ә менә татарчарак кушсагыз була. Мәсәлән, тана дип. Тана татар сүзе ул, тана ул беренче мәртәбә үгез белән йөргән бозау була. Өй артында куаклыкка очып килде бер чыпчык, Элизалар, Ленизалар, тел сындыра чукынчык. Яшьләр кушты Лимуза дип, искитмичә әллә ни, Чумиза дип бозып әйтеп азаплана дәү әни. Күрше эте Казбек атлы балага да куштылар. Ике Казбек бер урамда бергә уйнап үстеләр. Соңгы елларда Россиядә яшәүче җиде миллионлы бөек татар халкының милли үзаңы үсте. Татарлар инде үзләрен татар буларак хөрмәт итә башладылар. Сус шушы ике-өч елда гына әле. Хәтта балаларына да чын татарча милли исемнәр кушырырга омтылалар. Татарлар инде кемгәдер яраклашып, кемгәдер ялагайланып, Татарлар өчен хурлыклы, ямьсез исемнәрне инде балаларына да, оныкларына да кушмыйлар. Татарлар хәзер ислам дине кануннарында матур гүзәл исемнәр кушырга омтылалар. Мәсәлән, Сөмбел. Зөбәрҗәт. Айсылу, Алсу, Айнур, Илназ, Рәхимә, Рагыйлә, Мәрьям, Кәримә, Солтан, Әминә, Мөхәммәт, Рәсүл, Салават, Сөләйман, Зәйнәп, Әминәләргә бәхет телим! Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, бик зур рәхмәт сезгә. Сез әле генә Исемең ничек дигән юмористик әсәр тыңладыгыз, укыды Рәшит Хафиз улы Сабиров.